Gözeljan geldiňizmi jigim geliň geliň geçiberiň geliň.
Beh bular ýaly jaý salypdyraý barda. Gözel bärde men gel gyz maňa serede nilik seredýäňä gözüň galdy. Rahat saglyk be.
Salowmaleýkim baja. Gowmy ýagdaýlaryňyz? Salowmaleýkim.
Gowmy bajamyň heleý. Gel. Salam don.
Birden maňa ýapsyňyza.

Aý jigim jan bu zatlar nesibe maňlaý diýäýmesem näme diýeýin men saňa. Agy bizä nesip edenok dagy şul är bilen dagy. Bir ýyl mundan öňem-ä bu zatlar arzuwdy bu saňa. Näme diýeýin Alla bererin diýse bendesine şunýalak berýär-dä.
Han, Tüweleme. Bular ýalam edip boljag-ow. Hawa. Bular ýaly jaý alyp, aýdaňogam-aý, baja bolaýşyň-aý. Äý, aýtmana wagtam bolmady-how. Hemme zat birden-birden bolup gidiberdi. Bir hudaýýolsuny etjek, sadakasyny etjek, jaý, jaý, jaý toýuny etjek, nesip bolsa. Çagyrjak hemmäňizi.
Heleýä gülme goýmazaý meni. Özüň ýaly bolsa goýmaz goýmaz. Özüň ýalyr-da. Köşeşdiris. Munýal jaý taýyn aldyňmy ýa özüň gurdurdyňmy? Özüm özüm özüm gurdurdym. Özüň gurdurdyň tüweleme.
Menem arzuw edýän şular ýaly jaý salmany, ýöne intäk daşrakda. Gazanarsyň, gazanarsyň, gazanarsyň. Maslahat soraýyn,
kim ynansaňňo bul işi? Ynamly dizaýn. Şoňa diýdim, şoňa ynandym, hemme zady. Aňry başy, tüweleme, gowy zat. Ynamňa ödeýä-dä, hä? Aňry başy bilen, aňyrýany bilen. Ödeýä. Meňkine öde siziňkinem öde nesip bolsa.
Men bäş ýyl gürleşip bardym gagada. Sen söýüşmän bardyň, ýaşaýşyňa seret.
Aý howwa durmuşymda lärza ýerim ýok hudaýa şükür ýoldaşymam gyzyl ýaly maňlaý da hawa maňlaý.
Bizede nesip etsin. Bizede nesip etsin Allajan. Siziňkidenem gowusyny nesip etsin. Waý muny.
Bolýa bolýa nesip etsin. Şeýle bolsun ahyrynda. Siz baja tüweleme aşygyp gidipsiňä. Maňa ibermeli-dä.
Iber iber.
Owadanlyk üçin däldir-ä.
Nirde bolam men? Ýeriňkä göripsiz özümem ýadady-ow. Bizem bir arzuw eden zadymyza ýetsek.
Edinersiň edinersiň baş tüweleme deme. Ýüregiň däl diliň depene hä. Ýöne şeýdip dur. Bulary ýaly gowy zady görseň ýüregiňde saklap bolanok-ow. Çykyberýä daşyna. Hawa, bäh!
Onda sen bular ýaly gowy zatlary azyrak gör, bolmasa seň duşmanyň köp bor. Tüweleme, munam ýitirik goýup syň-ow, gitmek gerek gäl-ä, hiç ýere çykmak gerek gäl-ä. Oba-oba arasyna gelibermeli, beýdisem, öýünden çykman oturmaly däl, ýöne ýylda bir gezjik bir gelseň, zat diýmeris.
Bizem bir çagyryp duraw bir dynjalaly arasynda. Nesip bolsa nesip bolsa ýeriň bilde geliber ýeriň bilde.
Onda biz Turol baja ýöräli oturybildik.
Turjakmyň gaýraty hälden garaşyp otyrdym.

Aga jigimem bolsa içindäki çykaryp bilmedik garasyny çykaryp Jaý ýerdiňizmi, jaý ýerdiňizmi, üç etaž diýip bäş gezek diýdi-de agaý. Daş etsin toba etdim, duşman daşdan gözlemeli däl ol bidöwürde. Hudaý hak bolsun. Bajamam şolar ýaly. Şeýlemi?
Ýüzüni piserdip görünip dur agaý. Ýüzi gowy däl agaý. Nememi?
Kir ýuwduňmy? Hawa.
Gaplary ýuwduňmy? Işledinim gaplaram ýuwdum. Ýene baglary gyrkyşdyrdyňmy? Hawa, hawa.
Açary goý ýerinde eýesi gelmäkä ýöräli.

Eje!
Ho-o! Men beýle gylyňa razy bolmandym. Ýa oglan tarap gyzylary galdyr diýmeli. Ýa-da özüňkiňi beräýiň.
Gyzym, bolýa-da yrym-yrym bir zatlar geçiren bolsalar. Hökman däl, olar ýaly köp çykdaýjy. Senden soňam öýermelim bar. Jigiňem öýermeli-ä, balam. Senden soňam adam bar-a. Nesip bolsa özüňiz gazanarsyňyzam, tijenersiňizem enşalla.
Aýje men joralaryma gülki bolasym gelenok. Olaryň toýlaryny geçirilen zatlaryny gören bolsaňyz. Olaryň bizden nämesi üýtgeşik ejejan.
Olaň kakalary pully, telekeçi.
Eje, sizem-ä bütin ömrüňizi işläp ýörsüňiz. Şonça gazanyp bilmediňizmi?
Gyzym, her kimiň öz nesibesi bar-da, balam. Belki, meň nesibämdir şol. Gazananyňyz toýa ýetmejek bolsa eje, munça işläp näme etjekdiňiz?
Sen ötegçi. Bolgusyz demir üçin ejemiň göwni degjek bolma Gözel. Gaýratyň çatýam özüň gazan özüň et. Gaýratyň çatanokmy şul adamlaň edeni bilen oň. Otur han.
Men özümkileri sataryn. Ikä öwrerin. Me, üstüni dolaryn seňkiniňem. Nämä gerek eje. Özi gazansyn özi alynsynda ho. Bir iki sanak bir diýmäýin diýsem bir agzyboşa ýaranjak bolup özüň ot atyp ýörmezler eje senem. Ýok oglum. Näme, gyzyldyr-da. Nesibede bolsa ýenedem alaryn. Gaýtam gowy boldy. Ölmänkäm heriňize paýlap berdigim bor şol. Senem şoň bilen on gyz. Zat diýip öldiňiz ejeňiz ölmänkä. Ölemsoň şul öýe gelip zada tamakin bolma gyz.
Bezet eje. Maňa zadyň gerek däl zadyň özüňe nesip etsin. Ýöne şu derejä ýetirmek gerekmaý şu gürrüňleri. Indi şu gürrüňlerden soň utanamokmy şu gyzylara dakynmany, Gözel?
Men joralaryň öňünde utanýan eje.
Hä, indi ejeň öňünde utanamok-da, sen bir joraň öňünde utanýaňmy? Akylyňa näme boldy seň?
Näme gyz gepi ulaldyp barýaňyz-aý? Men diňe gyzylam ulaldyp beräýiň diýdim. Bih.
Menem seň ýaly jigimiň barlygyna utanýan Gözel. Ejesiniň ölümini ýatladyp elinden gyzylyny alyp dakynjak bolýan jigimiň barlygyna utanýan Gözel. Düşünýäňmi? Akylsyz bir şunça terbiýe berdik bu käk diýip örkägem şeýle terbiýesiz jigimiň barlygyny tonyýan menem.
Bes et how han. Boldy. Meh. Ertir git-de, şagolda gyzyllar sat. Boldy indi. Saňa-da nesip etsin. Tur, işiň bilen bol indi.
Haý bolupdyr-da. Özüňiz bilýänsiňiz-dä.
Hormatly adamlar! Şagor size özüniň gymmat bahalaryny hödürleýär. Siz Şagorda gyzyllaryňyzy has ýokary bahadan tabşyryp bilersiňiz. Şagor hemişe siz bilen. Nähili gyzyl bolsa tapawudy ýok. Döwük bolsun, diş bolsun, ähli görnüşdäki gyzyllary iň ýokary bahadan diňe Şagor daýandyr. Şagor diňe siz bilen, janyňyz sag bolsun! Telefon belgilemimiz.